Se Jambatan na vona va hi tivise leswaku ri hi N'wendzamhala va ya humesa December Revolution kasi ha swi tiva leswaku ri Mister Post na vona va ya ku humeseni kasi na Doctor Joe Shirima na vona va ya humesa album a hi ro sungula se Jambatan va hi tivisa leswaku ri hi N'wendzamhala va ta humesa album ya December Revolution va lo tlhela va swi tiyisisa hi ta tsundzuka leswaku ku ve na nkandziyiso lowu nga hangalaka ka swiyenge swa mabulo laha va nga kombisa kahle leswaku ri hi n'wendzamhala ku ya huma december revolution loko hi langute eka malembe endzhaku eka december revolution a va kumeka va karhi va tirhisana na benny mahingana the president se xivutiso lexi nga kona i ku xana benny mahingana the president nyan'waka va ta nghenelela ke eka December Revolution ya Serge Hambatani na? Hi ku loko hi tsundzuka hi lembe ra 2014 loko va ta tumbuluxa December Revolution a va karhi va tirhisana swin'we kambe n'winyi wa December Revolution i Serge Hambatani. Hi ta tsundzuka leswaku na lembe leri nga hundza loko Benny Mayengani the President va lava ku humesa album ya vona loko va karhi va yi maketa va kombisa leswaku ri December Revolution yi le ndleleni kambe a ya ha humangi ku ri December Revolution ku humi ku ri Benny Mayengani. Eka nkandziyiso wo koma lowu nga hangalaka ka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swona wa Serge Mbatani, risimu leri a va karhi va ri yimbelela ku twakala rito ra xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Se hi nga tivi leswaku Benny Mayengani the President va ta va hoxi xandla eka tinghoma to tala kumbexani rito ra vona ri to helela kwalaya risimu ri sungulaka kona ke. Hi ku ya hi vuxokoxoko lebyi hi nga byi kuma, December Revolution ya nyan'waka yi chayiwe hi Panyas, loyi Panyas a chayelaka xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu. Xana Benny Mayengani the President va ta kota ku va va tirhisana na Panyas loyi a tirhaka na Mr Post ke? Hi ta tsundzuka leswaku lembe leri nga hundza va kumeke va karhi va chinga swinene va kombisa leswaku ri hi ku mr post loko benny mayengani the president va ta va hambana joe shirimani va ye va ya tirhisana dr joe shirimani i va hambana rhangani the producer va ya tirhisana rhangani the producer se xana benny mayengani the president va ta tirha na panya sike tanihiloko a ri muhumelerisi wa mr post ke hikuva va tshama va chinga hi swona va kombisa leswaku ri mr post wa va landzelela kumbexani u rhandza ku va a ti endla vona hikuva a lava ku tirha na vanhu hinkwavo lava vona va nga tirha na vona Se xana Benny Mayengani the president va ta swi tsakela ku va tirhisana na Panya Sikiyo naswona loko Benny Mayengani the president vo ka va nga hoxi xandle ka album leyiwani xana yi ta va na wona ntikelo lowu hi nga tolovela leswaku yi va na wona ke mina hi vonelo ra mina ni vona nga loko Benny Mayengani the president vo ka va nga hoxi xandla eka album leya December Revolution leyi nga ta huma sweswi yi nge vi na ntikelo wona lowu hi nga tolovela wona hi ta tsundzuka leswaku Sir Jambatani a va sunguli ku va va humesa album va karhi va tiyimela va ri voxe kambe loko hi languta ti-album leti va nga tirhisana swin'we na benny mahingani the president hi tona ti fikaka ti va na matimba swinene leswi vulaka leswaku ri na kwala loko vo tirhisana benny mahingani the president december revolution ya kona yi nga fika yi va na matimba swinene se hi ta va hi rindzeli ku va hi ta tivisiwa hi ta siku ra ku huma ka album ya december revolution ya nyan'waka leswi leswi hi la ta avelana na n'wini eka dilolo stro youtube channel